Rojekî padîşah di oda qesra xwe de li ser text rûniştibû. Dengek ji şibakê hat guhê wî lê nihêrt ku wa yekî fêkî firoş tablê digerîne û gazî dike. Dibê werin sêva, werin sêva û li dora wî gelek mirov civiyabûn ji xwe re sêv dikirîn. Dilê padîşah jî çû sêva hema gazî serokwezîrê xwe kir. Pênc heb zêr dan serokwezîrê xwe ku haştera van pênc zêran here ji ser wê tablê sê vekî ji min re bikiro were. Serokwezîr zêrek ji xwe re veşart û gazî yek ji wezîran kir. Çar zêr dan wezîr û got zû here sê vekî bikire. Wezîr çar zêr birin Yek xist berîka xwe û sê zêr dan destê xwe gazî berpirsyarê qesirê kir. Got haşte ra van sê zêran û here sê vekî bikiro were. Berpirsyar jî zêrek veşart û gazî fermandarê qesirê kir. Got haşte ra van her du zêran here sê vekî bikire. Fermandar zêrek xist binê berîka xwe û gazî nobedar kir. Gohaş te re zêrekî û zû here sêvekî bikiro were. Nobedar jî ew pere ji xwe re veşart û derket dervayê qesrê hat bafekî firoş. Hema bi her du desta baska stûyê wî girt û jê re got heyî xwelî ser. Tu çima bi dengê bilind didî ber qêra? Ma tu nizanî ev der qesra padîşah e ne mehela koçera e. Zû wan sêva tevlî tablê di cî de bihêle û bicehme ji vir here. Rebenê fêkîfiroş ji tirsa hema dev ji sêva berda û ji wir reviya. Nobedar tabla sêva anî hat ba fermandar, Got kerem ke fermandarê min. Vaye min bi zêrekî tewla sêva tev kirî. Fermandar nîvê sêva ji xwe re veşart, nîvê mayî anî hat ba berpirsiyarê qesrê, got kerem ke min nîvê tewla sêva bi du zêra stand. Berpirsiyar nîvê wan sêva dizî û telîsek dagirt anî hat ba wezîr. Got kerem ke wezîrê min, min bi sê zêra ev telîsê sêva tev kirîn. Wezîr nîvê telîz vala kir û nîvê mayî anî hat ba serokwezîr. Got kerem ke min ev nîv telîz sêv bi çar zêra kirîn. Serokwezîr ew sêv tev ji xwe re veşartin, pênc sêv dan destê xwe û hat ba padîşa. Got paşayê min kerem ke te got sêvekî bikire lê bi zêrê we pênc heb sêv hatin. Padîşa li ser text rûniştî fikirî. Go pênc zêr, pênc sêv, yek sêv, yek zêr û hewqas miştîrî ji bo kirînê li dora tabla sêva ketibin rêzê. Xuya ye rewşa gel xweş e û zêrê wan pir in, ji halê xwe jî razî ne. Hema di cî de biryar da ku hê li wan nebûyî sibe çi qas tiştê hene ji sedî sed zemê bavêjin serê û bihayê wan zêde bikin. Gelê birana, çi were serê vî miletê evdal û belengaz, bi sedema van şexşeqokê diz û dijmin tê serê wan. Lewra hesabê ebcedê di destê wan de ye, ew çi bibêjin padîşah bi gotina wan dike. Ciyê padîşaha xweş e, tu carî bi serê xwe dernakevin dervayê qesrê û li nav sûka bajêr nagerin. Ji wan re çi were gotin Ele resî wel eyn, ser ser û ser çavan re. Ew şexşeqok, fîşeka têxin çiftê bidin destê wî bêjin berde xwe xwe bikuje û ji xwe xilas be, paşa nabêje na. Hewqas gotinên wan pê şîrîn tên. Bêjin bikuje dikuje. Bêjin talan bike talan dike, bêjin wêran bike wêran dike, bêjin binçav bike derhal binçav dike. Her gotinê wan ji paşa re nes in. Dema bacekî zêdeyî qeweta we ji we hat standin û bihayê eşya li ser we hat zêde kirin, gazin da ji kesekî nekin û berê xwe nedin ciyekî din. Padîşayê eseyî û piştperde ha ev şexşeqok in. Dera şexşeqok tê de hebin, padîşa darê şikestî ye. Evên ku agir berdidin kayê, vir û derewa dikin heta danê eşayê, serê xelqê têxin belayê, didin destê xwe şûşa çayê û tiqtiqa kenê wan tê li ber fîrfîra bayê, Ha ev şeqşeqokê han in. Ez qet behsa padîşah nakim. Lewra pêşiyên me mora reş li wan dane, gotine xeta xwar ji gayê pîr e. De bimînin di xweşiyê de.